Belê temaşvanên hêja li ser vê mijarê ku di îna bûrî de Serokê Kurdistana Sor Wekîl Mustafa kesayetê navdar koça xwe ya dawî kir, bêtir rawestandin li ser vê mijarê. Niha berê xwe didim Rûsya, birêz Hejar Şamil nivîskar wê li gel me be, birêz tu bi xêr hatî dembaş. Ser çavan. Destpêkê de serê we sax be, serê we û hemû Kurdan, taybetî jî Kurdên Sovyet. Dikar be ji me re behsa kesayet Wekîl Mustafa bike, ji me re û ji tomaşvanên hêja re çi rol û bandora wî hebû? Ez hemû tomaşavanên we silav dikim ji Rûsya. Zor spas. Bi rastî jî em pir xemgîn in ji bo vê bûyerê.

Kurdistana Sor e. Kingê Kurdistana Sor dê gotin Vekîl Mistafayev dê bîra mirov, kingê Vekîl Mistafayev dê dê gotin Kurdistana Sor dê bîra mirov. Ev xoşbextiyekî mezin e gor nêrine min. Tok tekoşer bû. Vekîl Mistafayev hezar û neh sed û sî û heşta de li Ozbekistanê ji dayik bûbû. Di hezar û neh sed û sî û hefta de salekî berî malbatê wî ji Kafkasya hatibû sirgûnkirin. Di sî û hefta de hatibû sirgûnkirin, sî û heşta de Bekir Mustafayê hatibû dinya. Yanî zor û zehmetî de, meşeqetî de zaroktiyê wî derbas bûye. Derbas bû û xwişkê wî, birayê wî Dema Şerê Cîhanê Duyem in hezar neh sed û çil û yek çil û pênc a da ji birçîbûn û tedayiyê tedayiyê mirin. Wekîl Mustafayê sala hezar û çil û şeş a de şêst û çar a de şêst û çar a de li Qirgizistanê Qirgizistanê zankoyê hiqûqê xelas dibe diqedîne û serî de karê partiyê dike başê karê eskeriyê leşkeriyê dike û Qirgizistanê herêma Oşê de dest pê polîsiyê dike Tu demên kin de pir yani wezifeyên baş, wezifeyên bilind digire û însanekî prînsîpal bû. Ji ber vê yekê prînsîpalî wî hemen derdikeve holêk li Qirgizistanê hemberî mirovê serokê Qirgizistanê dava vedikire. Dava vedike ji vê derî dê qebitandin Dê Uzbekistanê, Uzbekistanê û xudmuxtariyet heye, Karakalpakya dibêjin, Karakalpakya de asayişê Karakalpakya de ev dibe şobeyê cinayetê herî giran birêve dibe. Paşê ji vê derê dê Naxçivanê, dişînê Naxçivanê, Naxçivan heremekî li Azerbaycanê ye Ji xwe koke eslê Wekîl Mistefa re ji vê derê ye. Li vê derê jî Wezaretê Derva de dîsa şûbeyê beşê cînayetên giran birêve dibe. Ji vê derê ji xwe dest pê siyasetê dike. Li di sala heşt û heşta de li li Sowetistanê hereketê mîllî dest pê dibe, li Ozbekistanê fergane navbeyna Ozbek û Mêsxetî, Tirkê Mêsxetî şer derdikeve, vê derê Kurd jî jiyan dikin, Kurd ji vê derê penaber dibin diçin Rûsya, Kazaxistanê. Paşê şerê Karabaxê navbeyna Azerbaycan û Ermenistanê de Kurd ji dimînin û navbeyina şer de, navbeyina du arteşê de li Kurdistanê sor. Li vê derê Kurd tên sürgûnkirin. Berî vî jî, berî vî Kurd, Kurdên taybeti Kurdên Musulman, Kurdên me bîst hezar zêdetir Kurd Tev Azeriyan ji Êrmenistanê dê sûrgûnkirin. Beşekî dê Azerbaycana, Azerbaycana beşekî Rûsya, beşekî Kazaxistanê belav dibin. Vê çaxê, vê çaxê bizavekî, hereketekî bi serokketiyê Mehmedê Sulo Bavo, ev jî kurdê Ermenistanê ye lê kurd vana kurdê hemû ji kurdê bakurê Kurdistanê in kurdê Vanê ne vana du hezar û neh sed û bîst û şeş a de ji destê zulmê Tirkiye re vê bûn hatibûn Sovetistanê. Birêz birêz hejar ji alî hikûmetê welatên Yekîtiya Sovyetî ya berê çi fişar û zehmetî li pêş wekîl dihatin kirin? Erê, ez çekî min xwest ev tiştê bêjim. Li yanî taybetî ji bo dema evê de, dema heştê heşta de, dema hilweşand heta ji hilweşandina Sowetê mirov nikare bêje ku bi taybetî hikûmeta Sowetê hember vekir Mistefayê zexmekî kiriye. Wî karakterê wî, karakterê wî, prînsîpaliyê wî, prînsîpaliyê wî wisa kiriye ku hikûmet, hemberî wekîl pir hevek hişk ev dike, tev digere. Ev Qirgizistanê min got hemberî mirovê seroka Qirgizistanê dava vekiriye vek polîs filan. Vê çaxê ji Qirgizistana hatibû qevitandin û Ozbekistanê berî hilweşandina Sobetê Pir dawayek pir mezin hebû, dawayê Pambû digotin. Ev dawa digihîşt heta Seroka Ozbekistanê, hemû wezareten Ozbekistanê. Vê çaxê vê lêkolînê vê tişta de Vekîl Mistafayek jî ev di vê komê de bû. Yanî serok bi qidilyan bû, ev pille bû. Serokê ev ê mehkemeyê yanî îstîntak dibêjin. Vekîl Mustafayev jî vî komê de bû. Piştî heşt û heşta çûn de kengê vekîl Mustafayev tevlî karê siyasî bû, mecbûr ma ku ji polîsê derkeve. Vê. Gelek spas bo mêvanê min Hejar Şamil ji Rûsya li gel me bû, zor spas bo beşdariya wî jî.